Бисмиллахир рахманир рахим. Мехурбан һәм мәхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән игътибарыгызга бөек ислам тәгълиматына багышланган дини, милли, иҗтимагый программабызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Тапшырубыз, өйләрегезгә ямь, ашларыгызга тәм, йөрәкләрегезгә илһам алып килсен, мөхтәрәмнәрем. Сезләргә бу мөкатдәс айның һәр көненә Җәүһәр күңел түребездән бер сөю китердек. Теләдек ки, бу мөхәббәт белән авыз ачыгыз. Догалар белән килдек хозурларыгызга. Иреннәрегезне тәүхидләр, салаватлар, догалар белән татландырыр өчен ширбәтләр белән килдек хозурыгызга. Теләдек ки, Рамазанның бәрәкәте белән керик сезнең күңелләрегезгә. Бер сәлам белән, бер җылы сүз, өмет белән килдек, Рамазанның бәрәкәте белән килдек сезләргә. Балкыш программабызны Рамазан аенда һәр көн ахшам сәгатьләрендә карагыз. Безләрдән аерылмагыз, Бергәләшеп карагыз, кабат-кабат карагыз.
Рамазан айы, хөрмәтле кадәшләр, Ислам дөньяһында аерым бер бәрәкәтле вакыт. Чөнки ислам диненең бер терәге булган урлау гыйбадәте ул бөек бер гыйбадәт. Бер ай дәвамында Аллаһка шөкер мусулмандар байрам итәләр. Башка кешеләр болар мусулманнар ничек итеп ас йөри дип әйткән вакытта мусулманлар ас йөрмәйләр, мусулманлар рухи Азык менән ризыкланалар. Бер ай дәвамында улар гыйбадәткә, бер ай дәвамында үзенең рухын тәрбияләргә, бер ай дәвамында гыйлем вә мәгърифәткә, бер ай дәвамында үзенең әдәбиятын, сәнгатен өйрәнергә, бер ай дәвамында пәйгамбәрсә өммәте булуына горурланып, пәйгамбәрсә хәдисләр өйрәнүгә вакыт бүлә. Аллаһ Тәгалә тәбәрәк хәзрәтләре Рамазан аенда кылган гыйбадәтләребезнең ханын, уның савабын Нимә дип әйтте? Бөтен гыйбадәтләр адәм бала үзе өчен тине, ә урда гыйбадәт итәтен өчен мин савап үзем бирәм диде. Шуның өчен дә Аллаһу шөкер быелгы елыбызда ла безнең урада гыйбадәтен Рамазан аен матур күркәм дәвам иттерү өчен безнең Төркиянән 24 безнең Коръән хафизлар, имамдар киләчәкләр һәм улар безнең республикаларыбызның мәчетләрендә катнашып, ифтар мәҗлесләрендә катнашып, тарихларда катнашып, халкыбызга вәгазь-нәсихәт ирештерерләр. Бул инде янә гыйлемгә булган мөхәббәтебезне милләтара татулыкка, илләрара татулыкка янә бер дор өлеш булыр дип өмет итәбез. Аллаһ Тәгалә тәбәрәк һәм һәммәләребезгә лә Рамазан аен ганимәт белеп, уны күркәмлек белән, татулык белән, гыйлем вә мәгърифәт белән үткәрә насыйп кылсын да, Ураза гайтыларында янә шатланып, куанып, янә Аллаһ Тәгалә шөкерләр әйтеп, янә Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәткә шөкер кылып, Аллаһ Тәгалә гомергә шөкер кылып,

Һәм ике төп файдаһы турагында әйтеп килгеһе килә. Беренче файда ул кеше һаулыгы өчен бик зур файда. Медицина ягынан да без беләбез, 29-30 көн аслык ул кеше һаулыгы өчен бик файдалы. Икенче файда ул кеше иманы өчен бик зур файда. Нишләп? Чөнки ошо изге айда. Шул изге айда без үзебезнең гыйбадәтләребез аша, Коръән укуы аша һәм намаз кылу аша һәм, әлбиттә, ураза аша без Аллаһ Тәгаләгә якынлашабыз һәм Аллаһ Тәгалә безне гафу итә. Коръән аша Аллаһ Тәгалә безгә болай дип әйтә, Ураза тоткан кешеләрне Мин гафу итермен, бөтә булган гөнаһтарын Мин гафу итермен, дип әйтә. Изге Коръәндә Аллаһ Тәгалә болай дип әйтә, Ошо Рамадан ае аша кем ураза тоткан, кем гыйбадәт кылган, кем безгә ышанып, безнең гафу итүебезне һораган, шуларды, шуларның бөтә булган гөнаһтарын Мин гафу итермен, дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Кемдер бәлки әйтердер, Ә нәмә өчен мине гафу итергә? Минем гөнаһтарым бәлки юктыр, мин һәйбәт кеше, кешеләргә ярдәм итәм, эшкә йөрим, гаиләмдә карыйм. Тик уйлап карагыз, бер ел эчендә генә түгел, бер ай эчендә генә түгел, бер көн эчендә без үзебез дә белмәгән, үзебез дә һизмәгән бик күп хаталар һәм гөнаһтар эшләйбез. Ә бер ел эчендә, 365 көн эчендә ул күпме хатага, күпме гөнаһтарга әйләнә һуң? Һәм Аллаһ Тәгалә шуңа безгә ошондый бер ай, 30 көнлек Генә ай бирде, һәм шул айда Аллаһ Тәгалә әйтә, Мин һезде гафу итермен. Ошындый матур, изге айда матур, изге эштәр булырга тиеш. Һәм, әлбиттә, гыйбадәттән башка без кешеләргә ярдәм итәргә тиешбез, кешеләрде ифтарга сакырырга тиешбез, кешеләргә нәсыйхәт кылып, кешеләргә ислам динен аңлатып, үзебез дә ураза тотып, кешеләрде ураза тотуга сакырырга тиешбез. Һәм мин Ихлас мәчетенең яшьләр комитеты исеменнән ошындый бик матур

Галәмин.
Әйе, нәк шагыйрь әйткәнчә, болытлардан да өстәрәк шишмәләр бар, җир астарында шәһәрләр бар. Һәр нәрсәдә безнең гам бар. Бүген безнең күңелләребез безнең гам халкыбызның тарихында, мәдәниятендә. Бүген без Башкортстан Җөмһүриятенең Бүздәк төбәгендә халкыбызның яшәү рәвеше, аларның туклану мәдәнияте хакында бүген бәйрәм. Бүздәк бәлеше. Әйе, бәлеш шундый бер ризыктыр ки, ул Халкыбызны бөеклеккә ирештергән ризык. Чөнки бу ризыкның әзерләү ысулы да, технологиясе дә бик катлаулы һәм мондый затлы ризыклар һәр җирдә, һәр дәүләтләрдә, һәр милләтләрдә юк. Инде без бүген Шушы бәйрәмнән репортаж сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез.
Бәлешне камыр эченә кулны тыгу белән иң беренче бисмилла әйтеп башларга кирәк. Күңел җылысын биреп, һәрбер тоткан ингредиентларын, һәрбер тоткан ризыгыңны бисмилла белән әйтеп, матур итеп, Җиренә җиткереп башкарсаң, бәлеш бик тәмле килеп чыга. Мине бу бәлеш пешерү серләренә әнием өйрәтте. Әнием Разия Сәетгәрәй кызы камыр эшләренә бик оста иде. Ул җентекләп ике сеңлемне һәм мине бу эшкә җәлеп итеп, киләчәктә кирәк булыр кызлар дип уйрәтте. Без аны, әниебезнең сүзен тыңлап, менә тормышта кулланабыз. Бүгенге үткәргән бәйрәмебез моның ачык дәлиле. Бәлеш бит инде ул. Бик электән килгән халкыбызның яратып әзерләнгән, яратып ашалган ризыгы. Бер генә чара да гаиләдә, ул туй мәҗлесе булсынмы, юбилей булсынмы, Коръән ашы булсынмы, никах булсынмы, бәлештән башка күз алдына китерүе кыен. Гаиләбездә дә без, балалар кайтканда да, Туганнар, күршеләр белән җыелышып, өстәл артында матур итеп бәлешләр пешереп, рәхәтләнеп сыйланабыз. Үзем, үземә килгәндә, гаиләмне дә бәлеш белән еш кына сыйларга яратам. Ураза башланып китте бит инде, без моны, бу ураза башланганны бик көтеп. Алдык. Иптәшем белән икебез дә тулы ай буе тота алмасак та, кулыбыздан килгәнчә тотарга тырышабыз уразаны. Бу безнең өчен көтеп, ел буе көтеп алынган үзенә күрә бер бәйрәм. Авылыбызда сәламәтлекләре буенча проблемалар булмаган исән-сау апалар, абыйлар уразаны бик әйбәт итеп тоталар. Ураза бәйрәмнәрендә, ураза тәмамланган көннәрдә матур итеп авыз ачтыру күренешләре бар бездә. Ә бәйрәм булмаган гадәти көннәрне кечке якта авыз ачалар. Тоже күршеләр җыелышып, туганнар җыелышып, хәерләр өләшеп, бәлешләр ашап, матур итеп, догалар укып, Коръәннәр укып, җыелышып, гәпләшеп, бер-беребез белән киңәшләшеп, аралашып, матур бәйрәмнәр оештырабыз. Беләсезме, һәрбер халыкның үзенең бар традицияләре, һәрбер халыкның бар үзенең э, кызыклы чаралары э, һәм һәрбер халыкның бар башка халыкларында җәлеп итә торган үзенең бер традицияләре. Менә безнең татар халкының да Бәлеш янында оеша торган гадәтебез бар, ә инде без күрдек бүгенге менә фестивальдә ул бәлеш бер татар халкы өчен генә түгел, ә башка халыклар өчен дә аларның кухняларында төп бер төп бер фигураларның берсе була дип әйтеп әйтмәкче булам. Нинди Мордовия булсынмы, Удмурт булсынмы, рус, рус халыкларында булсынмы, барыбер менә бәлеш аларда бар, башка төрле генә әйтелә, ләкин ә, мин нинди фикерне әйтәсем килә. Без шушындый уртак чаралар аркылы тагын да бер-беребезне аңлашу, бер-беребез белән берләшү, ә, дуслыкта яшәү һәм шулай ук ә, шушындый чаралар аркылы бер-беребезнең гореф-гадәтләрен, традицияләрен саклау юнәлешендә бергәләп эшләргә, бергәләп хәрәкәтләнергә кирәк дигән фикерне әйтәсем килә. Әлбәттә, безнең Башкортстанның региональ милли-мәдәни татар автономиясе безнең иң зур оешмаларыбызның берсе һәм бүгенге көндә актив эшли торган оешма. Чөнки татарлар Башкортстанда алар күп, алар, аларга игътибар да зур. Һәм инде, әлбәттә, үткәрелә торган чаралар да юнәлдерелгән безнең гореф-гадәтләрне саклауга, безнең телебезне саклауга. Шунлыктан бүгенге көндә шушындый оешмаларның роле тагын да артачак һәм тагын да зурайчак. Әйтәсе килә, безнең бу милли мәдәни автономия ул федераль закон нигезендә эшли. Федераль законда аңа карата бурычлар да каралган, аңа карата эш юллары да билгеләнгән. Безнең өч юнәлеш, бу безнең тел, гореф-гадәтләрне саклау һәм безнең рухи байлыгыбызны саклау. Менә шушы монда сәясәт тә юк, монда башка төрле кирәкмәгән эшләр дә юк. Менә шушы өч юнәлештә эш алып барыла һәм бу эшне Башкортстан безнең Башкортстандагы оешмабыз бик матур иттереп алып бара. Без дә аларга ярдәм итәргә тырышабыз. Төрле грантлар бирү юлында балалар белән яшьләр белән төрле чаралар уздыру. Менә якын арада безнең балалар лагерьлары ачылачак. Татарстанда да, Башкортстанда да татар яшьләр көннәре һәм башкалар һәм башкалар. Шуңа күрә мин бары теләр идем бергә бергәләп матур иттереп эшләргә. Татар ул бердәм булырга тиеш. Кирактан 500 километр төннәр йокламыйча Шу юлга килдек. Бу фестивальгә чакырдылар. Бик куандык. Мондый фестивальне күргәнебез юк әле, бәлеш дигән. Менә бүгенге күңеллелек, бүгенге халыкларның дуслыгы, халыкларның шатлыгы ис китәрлек. Миллион кешеләр килде безнең янга. Бөтенесе әйтәләр, шулай итеп дус булып яшик, матур булып яшик, бер-беребез белән менә шулай тыныч күк булсын, тыныч тормыш булсын, шунда гына безнең бәхетебез диләр. Без Казан татарлары. Э, Саба районыннан килгән 283 э, ел 280 елдан элек инде. Каргалыдагы аш-су әзерләү андагы татар халык ашлары Оренбурда да юк, башка җирдә дә юк. Казанны да уздырабыз. Ис китәрлек безнең туйлар, ис китәрлек туган көннәр. Шул хәтле ашаудан менә караганнан карап кына туясың. Ашап түгел, карап туясың.
Әйдә иркәм алып барам чишмәләргә суларга. Әйдә иркәм алып барам чишмәләргә суларга. Чишмәләрдән су алганда су чәчрәтеп уйнарга. Ой, җаным суларда. Сез чәчрәтеп уйнарга.
Бәлешең була төрлесе. Бәрәңге белән, ярма белән, ә тәмләткечләрен дә тагын төрлеләндер була. Зира белән, әнис белән, һәм инде каз ите белән, бәрән ите белән, тавык ите белән дә бик әйбәт ярап куя. Шуның өчен мин бәлеш пешерергә бик яратам. Һәм шушы зур бәлеш фестиваленә бик шатланып килдем, чөнки тәмлисем килде, карыйсым килде. Чыннан да бу бәйрәм үзебезчә, татарча, мөселман бәйрәме. Бәлешне бик күп кунаклар җыелганда, шундый гаиләдә шатлык урташканда пешергәннәр бит инде. Бәлешнең төбе иң иң иң иң тәмле төбе иң якын кешегә генә эләккән. Шуның өчен ниндидер бу икенче төрле. Ашказаны өчен генә түгел, ә ул барыбер дә рухи яктан, матурлык ягыннан, дуслык ягыннан, хатын-кыз өчен бигрәк тә, гаиләне тоткан шушы түгәрәк бәлеш кебек, шундый һәрвакытта да бәрәкәткә бәйләнгән матур, тәмле бәйрәм. Менә бүген без үзебезнең матур бер республикабызның бер матур районы, үземнең туган районым Бүздәктә бәлеш бәйрәме үткәрәбез. Әйе, ул аш сулар безнең халыкларыбызның борын-борыннан иң матур гореф-гадәтләренең берсе. Безнең халкыбыз кунакчыллылык. Э, шундый Электән үк дусларын, туганнарны, күршеләрне, балаларны җыеп, һәр вакытта сыйлап, тәмле аш белеп, ул безнең халкыбызның иң матур бер гөреф гадәтләре дип аны мин э, беләмен һәм без яшь бәләкәйдән үк менә шулай үстек менә без бүген моны бәлеш бәйрәмен үткәрү иң беренче Безнең э, Россия президенты Владимир Владимирович Путинның әйткән бер сүзе бар. Хол, Россия халыклары алар басы да кунакчылылар ди. Менә үткәрәләр ди. Самовар бәйлә самовар фестивы төрле фестлар, фестивальләр. Без уйлап тордык та без бит безнең татар, башкорт халкында бәлеш иң дәмле ашларның берсе. Менә шулай уйладык та бәлеш фест дип үзебезнең проектны атадык. Һәм ул проектны без алдык федераль э, Президент Россиянең грантын менә бүген алып килдек. Аның иң мөһиме, иң беренче халыкларның төрле менә без күп күпме милләтле менә бүген үзәктә халыклар. 11дән артык кеше килгәннәр. Руслар, башкортлар, татар, чуваш, мари, мордва, удмурт. Аннан безнең туганнарыбыз килгән Оренбургтан. Һәр кешенең, һәр халыкның үзенә генә хас бер бар аш суы. Ләкин менә бөтенесе дә бәлеш пешергәннәр. Татарчамы, русчамы, ул курник ватыла. Ләкин менә бүген ураза булса да, без аны менә әйттек. Ураза булса да мин э, э, беләм сезнең сүзегезне. Гөнаһ сугышлар, сугыш теге Әйтсәң, сугышлык, сугышулык менә ураза вакытында. Ә без менә бу бәйрәм белән аш, су бәйрәме ул э, гөнаһ түгелдер дип, ул зур бәйрәм. Шуның өчен менә без күп җыелып, халыкларыбызны җыеп, матур иттереп, балалар, олылар белән, төрле халыклар белән үзебезнең халкыбызның бәлешен менә Үтәрдек зур мәртәбә иттек. Һәм уйлыйм, бу бәйрәм һәр вакытта ел сайын булачак. Безнең республикала э, татар халкы э, башка милләтләр менән башкорт халкы, рус халкы менән кулга кул тотынышып, менә безнең дөем яшәешебезне э, матурлай, баета. Татар халкы бик дәртле, эшчән, уңган.

Һәм менә шундай көчле мәдәни оешмалар безнең э, республикага эшләве ул әлбәттә э, хөкүмәткә лә, җәмгыять э, эшмәкәрләренә лә, интеллигенция өчен дә шундай терәк, шундай ярдәмче.
Хөрмәтле тамашачылар, без бүген Башкортстан Җөмһүрияте Бүздәк төбәгендә үткәрелгән Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясенең Бүздәк бәлеше фестиваленнан репортаж тәкъдим иттек. Әйе, нәкъ шагыйрь әйткәнчә, Безнең халкыбыз үзенең авызының тәмен белгән халык. Әйе, туган телебез тәмле тел, туган телебез татлы тел. Тәмле дип телеңне йотма, туган телеңне онытма дип догалар кылмактабыз. Инде олуг ватаныбыз Русиядә һәм җәннәт кебек мәмләкәтебез Башкортстанда бәхет кояшыбыз җиһан кочагында